Hormatly Prezidentimiziň howandarlygynda Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Milli Liderimiziň belläp geçişi ýaly, bilimiň many-mazmunyny baýlaşdyrmak, Hilini dünýä derejesine laýyk getirmek maksady bilen, sanly bilim ulgamy ösdürilýär. Ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamlaryny sanly ulgama toplumlaýyn geçirmek bilen baglylykda, Türkmenistanda ylym ulgamyny iki müň ýigrimi, iki müň ýigrimi bäşinji ýyllarda sanly ulgama geçirmegiň maksatnamasy kabul edildi. Bu strategik ähmiýetli maksatnamalaryň amala aşyrylmagy ýurdumyzyň ylym ulgamyny täze belentliklere çykarar. IT tehnologiýalary netijeli, durnukly hem-de özüni ödeýän sanly bilimi ösdürmäge, täze tehnologiýalary giňden ulanmaga, ylym-bilimiň we önümçiligiň arasyndaky baglanyşygy has-da işjeňleşdirmäge ýardam eder. Biznes we söwda, takyk we tebigy bilimler, önümçilik we marketing, Adobe we beýleki programmalary öwrenmek üçin amatly pursat döredi. Size e-bilim wideo okuw platformasyny hödürleýär. E-bilim tm.com platformasy sizi öz sapaklaryňyzyň wideo ýazgysyny edip, platforma ýerleşdirip girdeji gazanmaga çagyrýar. E-bilim TMNOR.com bilen hem wagtyňyzy, hem nagtyňyzy tygşytlaň! Salam gadyrly mugallymlar! Hormatly Prezidentimiziň howandarlygynda ýurdumyz güni-günden sanly ulgama geçýär. Biz hem sanly bilim ulgamyna öz goşandymyzy goşmak isledik. Şonuň bilen bu wideoda biz sizi e-bilim wideookly platformasy bilen tanyşdyrmak isleýäris. E-bilim platformasy bu Türkmenistanda açylan ilkinji köp ugurly wideookly görnüşli platforma bolup, onda islendik ýaşdaky diňleýjiler özüne gyzykly hem-de peýdaly bolan wideosapaklary internet ulgamynyň üsti bilen tapyp bilerler. Ýaşlarymyz platformada iňlis dili, matematika, programmirleme, dizaýn we şuňa meňzeş birnäçe wideo sapaklary öwrenip öz bilim we hünär derejesini artdyryp bilerler. Bu sapaklaryň agramly böleginiň tölegsizdigini aýratyn belläp geçesimiz gelýär. E-bilim platformamyzyň esasy maksady okuwçy bilen mugallymy duşuşdyrmak. Häzirki ösýän we özgerýän döwrümizde öz bilim derejäňizi kämilleşdiresiňiz gelýän bolsa, onda e-bilim platformasynyň esasy maksady okuwçylary ýokary derejeli mugallymlar bilen duşuşdyryp, olara döwrebap bilim we hünär sapaklaryny elýeterli etmekdir. Dünýäde sanly bilim ulgamy güýçli depginde ösýär. Islän wagtyňda we islän ýeriňde öwrenip bilmek mümkinçiligi diňe kiçi ýaşlara däl, eýsem, uly ýaşly adamlara hem kämilleşmäge giň mümkinçilikler döretýär. Goý, e-bilim platformasy siziň hem kämillige tarap ätjek ilkinji ädimiňiz bolsun! Onlaýn bilim platformalary biziň geljegimizdir. Her ýylda millionlarça adamlar onlaýn okuwlara ýazylýar. Şeýlelikle, mugallymlar öz okuwçylarynyň sanyny has-da artdyryp bilýär. Bu slaýdda onlaýn bilim ulgamynyň ulanyjylarynyň ösüşini görüp bilersiňiz. Onlaýn bilim ulgamy dünýä ýüzünde güýçli depginde ösýän ulgam bolup, mugallymlara girdeji etmeklige uly mümkinçilikleri hödürleýär. E-bilim wideookul platformasy ýurdumyzyň sanly bilim ulgamyny has-da kämilleşdirmek maksady bilen, ýurdumyzdaky okuw merkezleri we mugallymlary ikitaraplaýyn bähbitli hyzmatdaşlyga çagyrýar. Okuw merkezleri we mugallymlar öz wideosapaklaryny biziň platformamyza ýükläp, öz okuwçylarynyň sanyny we girdejilerini köpeldip bilerler. E-bilim platformasynda islendik adam öz başarnyklaryny wideo sapak görnüşinde öwredip biler. Onuň üçin biziň platformamyzda instruktor bolup registrasiýa bolmak ýeterlikdir. Biziň platformamyzda instruktor bolmak üçin indiki şertler berjaý edilmeli. Agza bolmak, sms ýa-da e-mail arkaly tassyklanmak, instruktor formasyny doldurmak, platforma wideo sapaklaryňyzy ýüklemek. Wideo sapaklaryňyz şertlere laýyk gelenden soň tassyklanar we platformada görüner. Indi bolsa e-bilim platformasyna nädip agza bolmagy görkezýän wideo tomaşa edeliň. E-bilim platformasyna agza bolmak üçin Agza bol düwmesine basýar. Soňra adyňyz we familiýaňyz, meselem, Jeren Amanowa. A bu ýerde telefon belgiňiz ýa-da elektron poçtaňyz. Soňra açar sözümizi ýazmaly. We açar sözümizi aşagyndan täzeden ýazyp, ony tassyklamaly. Indi agza bol düwmesine basýas. Soňra bildiriş ýerine telefon belgiňizi tassyklan habar geler. Telefon belgiňizi tassykla düwmesine basýas. Soňra telefonyňyza tassyklama kody geler. Eger gelmedik ýagdaýynda tassyklama kody iber düwmesine basyp, kody täzeden alyp bilersiňiz. Tassyklama koduny ýazyp, tassykla düwmesine basýas. Şeýlelik bilen siz e-bilim platformasynda üstünlikli agza bolduňyz. Häzir bolsa e-bilim platformasyna nädip instruktor bolmagy görkezýän wideo tomaşa edeliň. E-bilim platformasynda diňe öwrenmek däl, eýsem öwredip hem bilersiňiz. Ýagny öz başarýan hünäriňizi okadyp, öwredip, instruktor bolup bilersiňiz. Instruktor bolmak üçin Instruktor boluň bölümine girýäs we bu ýerde siz özüňiz barada gysgaç anketa dolduryp bilersiňiz. Adyňyz familiýaňyz meselem Jeren Amanowa. Okatjak öwretjek ugruňyz mysal üçin matematika dersi. Bu ýere bolsa telefon belgiňizi ýazýaňyz. Özüňi tanat meýdançasyna özüňiz hakda okatjak, öwretjek maglumatlaryňyzy ýazyp bilersiňiz. Meselem, Men Jeren Amanowa bu wideo sapaklarda matematika dersini öwretmekçi. Bu ýerde öz ýaşaýan ýeriňiziň salgysyny ýazýaňyz. Meselem, Mary welaýaty, Mary şäheri. Surat saýlaň bölüminde öz suratyňyzy ugradyp bilersiňiz. Soň ýüz tutuň düwmesine basýas we arzaňyz üçin sag boluň, ýigrimi dört sagadyň dowamynda siziň bilen habarlaşarlar diýen bildiriş çykar. Ýap düwmesine basýas. Şeýlelik bilen, siziň anketaňyz administrator barlagyndan geçenden soňra, bu ýerde Instruktor panaýy açylar. Bu panaýda siz sapaklaryňyzy ýükläp bilersiňiz. Indi bolsa wideo sapaklary düşürmegiň görnüşlerini görkezýän wideo tomaşa edeliň. Hormatly e-bilim platformasynyň mugallymlary, wideo sapak düşündiriş usullarynyň birnäçe görnüşleri bar.

Mehaniki iş diýip haýsy-da bolsa bir jisme güýç täsir edilende diýen mälim bir aralyga süýşmegini aýdýardy. Screencast edip monitoryň içindäki bolup geçýän zatlary özüňiz görüner ýaly ýa-da özüňiz görünmez ýaly ýazdyryp bilersiňiz. To review all the tenses of English. I am going to focus you on to the pad pictogram section. Şeýle-de PowerPoint-da prezentasiýa şeklinde düşürip bolýandyr.
Salam hormatly okuwçylar. Indi siz bilen biz birinji temamyz edip sanlar temasyny geçeris. Sanlar temasynda nähili sanlaryň görnüşleri bar we sanlary goşmak, aýyrmak
E-bilim platformasynyň öwredijilere birnäçe peýdaly taraplary bar. Wagtyňyzy tygşytlamak. Her bir okuwçy üçin birnäçe gezek gaýtalamak zerurlygy ýok. Okadyp biljek okuwçylaryňyzyň sany çäklendirilmedik. Esasy işiňizden daşary goşmaça gazanç etmäne mümkinçilik. Bularyň hersine aýratyn durup geçeliň. Siz haýsy hem bolsa bir sapagy wideo düşüreniňizden soň, ony gaýtalap öwretmegiň zerurlygy ýok. Wideo sapagy bir gezek düşüreniňizden soň, sapaklary müňlerçe okuwçy görüp bilýär. Sapagy beýle öwretmegiň gowy taraplarynyň biri, okuwçy wideo sapagy birnäçe gezek gaýtalap görüp, öwrenen zatlaryny berkidip bilýär. Bu bolsa mugallymyň wagtyny tygşytlamaga gaty uly kömek edýär. Adaty ýagdaýda synpda ýa-da başga bir ýerde okadaňyzda, şol bir wagtyň özünde belli bir okuwçy sanyndan artygyny okatmaga mümkinçiligiňiz bolanok. Emma e-bilimiň kömegi bilen islendik mukdarda okuwçy okatmak mümkinçiligiňiz bolýar. Bu bolsa e-bilim bilen wagtyňy hem nagtyňy tygşytla şygarynyň örän ýerliklidigini görkezýär. Siz e-bilim üçin däl-de, e-bilim bilen işleýärsiňiz. Ýagny, öz wideo kurslaryňyza aýratynlykda nyrh kesýärsiňiz. Siziň gazanjyňyz hem her wideo kursuňyzyň diňleýjilerimiziň ünsüni çekişine bagly bolýar. Häzir bolsa biz e-bilim platformasynda wideo sapaklary ýasamagyň düzgünleri bilen tanşalyň. Men şu wideoda size e-bilim platformanyň kurslarynyň tarify barada aýdyp geçmekçi. Ýagny biziň bir wideo kursumyzda 8-15 aralygynda wideo sapak bolmaly. Her bir wideo sapak 5 minutdan 20 minut aralykda bolmaly. Wideo sapagyň göwrümi 35 MB-a çenli bolmaly. Bir kursyň göwrümi sekiz on bäş sany bölümden ybarat bolan wideosapagyň göwrümi dört ýüz megabaýtdan uly bolmaly däldir. Tanyşdyryş wideoňyz üç bäş minut aralygynda bolmaly we onuň göwrümi on megabaýtdan uly bolmaly däl. Ýagny siziň kursyňyzyň öňünde durjak suratynyň razmeri bir müň iki ýüz alty ýüz otuz piksel bolmaly. Siziň wideo sapaklaryňyz kese albomny on alty dokuz razmerde bolmaly. Wideoňyzyň format kaçistwasy dört ýüz segsen pi ýa-da ýedi ýüz ýigrimi pi bolmaly. Bir kursyň wagty bir ýüz ýigrimi minutdan kän bolmaly däldir. Şu tarif siziň wideo sapaklaryňyzy has-da kämilleşdirer. Okaň, öwreniň, dörediň, biziň e-bilim platformamyzdan daşlaşmaň! Eger siz wideo sapaklary ýasaňyzda, dürli görnüşli kynçylyklar ýüze çykan ýagdaýynda, e-bilim platformasy bilen habarlaşyp bilersiňiz. E-bilim platformany islendik ýerde we islendik wagtda ulanyp bilersiňiz. Şahsy kompýuterleriňizde, noutbuklarda, planşetlerde we el telefonlarda. El telefonlarda e-bilim platformasyna internet baglanyşygy bolmadyk ýerde hem ulanyp bilmek mümkinçiligi bardyr. Häzir bolsa e-bilim platformasyna wideo sapaklary ýüklemegi görkezýän wideo tomaşa edeliň.

Şu şekilde dolandyryş penjiresi açylar. Eger-de biz täze kurs goşjak bolsak, goş düwmesine basýas. Şeýlelikde täze kurs penjiresi açylar. Biz bu penjirede goýjak kursumyz barada maglumatlary doldurmaly. Bu ýerde at-familiýaňyz. Ugur bölüminde siz okatjak ugruňyzy saýlap bilersiňiz. Meselem, kompýuter programmalary. Ady bölüminde öwretjek kursuňyzyň adyny ýazyp bilersiňiz. Meselem, başlangyç kompýuter programmalaryna giriş. Bahasy bölüminde siz öz kursuňyzyň bahasyny özüňiz kesgitläp, tölegli ýa-da tölegsiz görnüşinde goýup bilýäňiz. Beýany bölüminde kursuňyz barada beýan ýazyp bilersiňiz. Meselem, bu kursumyzda kompýuter barada umumy programmalary öwreneris. Okuw merkezi bölüminde siz haýsy merkezinden çykyş edýäniňizi saýlap bilýäňiz. Häzirlikçe okuw merkezleriniň üstünde işlenilýär. Ýakyn wagtda bu ýerde birnäçe okuw merkezleri goýular. Meselem, E-bilim onlaýn okuw merkezi. Gysga beýany bölüminde kursuňyz barada gysga beýanyny ýazyp bilýäňiz. Meselem, kompýuter programmalaryna giriş. Dil bölüminde bu ýerde üç dil görkezilen. Siz haýsy dilde öwretmek isleseňiz, dilini sazlap bilersiňiz. Meselem, türkmen dilinde. Talaplar bölüminde, ýagny siziň öwretjek sapaklaryňyzda gerekli talaplar bolup durýar. Mysal üçin, men kompýuter sapaklaryny öwretýän. Diýmek, meň sapaklamda kompýuter we internet talap ediler. Bu bölümde bolsa kursy tamamlamak bilen öwredjek zatlaryňyzy ýazyp bilýäňiz. Mysal üçin, Kompýuter we internet tehnologiýalary, programmalary öwrenmek. Kiçi suraty ýükläň ýerine siziň kursuňyzyň ýüzünde durýan suratyny ýükläp bilersiňiz. Meselem. Bu bölümde bolsa kursuňyz barada öňünden görüş gysga wideosyny ýükläp bilýäňiz. Meselem. Indi bolsa kursy goşmak üçin goş düwmesine basýas. Kursy goşanyňyzdan soňra penjirämizde sanaw wija açylar. Eger kursymyzy düzetmek islesek, bu ýerde redaktirlemek bölümine girip, kursymyzy redaktirläp bileris. Indi bolsa wija kurs goýmak üçin sanaw bölümine girýäs. Sanag bölüminde bir kursy goýmak üçin sapaklar bölümine girýäs. Bu penjirede kursumyzyň sapaklaryny görşüp bilýäs. Ýagny biziň açan kursumyz. Başlangyç kompýuter programmalaryna giriş. Sapak goşmak üçin goş düwmesine gelýäs. Indi sapagymyzyň adyny ýazýas. Meselem, Abby Fine Reader programmasynda işlemek. Wideo ýükläň bölüminde biz wideo sapagymyzy ýükleýäs. Meselem, Wideo sapagymyz ýüklenip başlandy. Sapagymyz ýüklenýänçä doly garaşmaly. Wideo sapamyz ýüklendi. Indi bolsa goş düwmesine basýas. Şeýlelik bilen biziň sapaklarymyz başlangyç kompýuter programmalarynyň giriş kursuna goýuldy. Baş sahypa dolanmak üçin platforma düwmesine basýas. Wideo sapaklaryňyz administrasiýa barlagynyň geçeninden soň bu platformada görüner. Eger siz wideo sapaklary ýükläňizde dürli görnüşli kynçylyklar ýüze çykan ýagdaýynda e-bilim platformasy bilen habarlaşyp bilersiňiz. Diňläniňiz üçin sag boluň! E-bilimde size garaşýas!